Halky tarapyndan iň köp terk edilýän ýurtlaryň birine öwrülen Türkmenistanda daşyna çykmak isleýän watandaşlarymyzyň sany badyny peseltmän köpelmäge dowam edýär. Türkiýede girizilen wiza düzgünine garamazdan, watandaşlarymyzyň uly bölegi Türkiýä gaýtmak üçin höwes bildirýärler. Bize gelýän maglumatlaryň beýanynda Türkiýä çykmak üçin esasan turizm, ýagny syýahat maksatly wiza tabşyrýandyklary bilinýär. Syýahat wizasyny almak üçin kişi başyna umumy çykýan pul möçberi dört ýüz ýigrimi amerikan dollaryna barabar bolýar diýip, bu işler bilen garşylaşan watandaşymyz habar berýär. Emma welin şonça mukdardaky puly çykaraňdan soň hem wiza berlip-berilmejekligi anyk däl. Türkmenistandaky türk konsullygyna syýahat wizasyny almak üçin günlük alty ýüz adam resminama tabşyrýandyklary we olardan bolsa diňeje elli adama wiza berilýändigi mälim boldy. Şol elli adamdan ýigrimi bäş, otuz sanysyna on bäş günlük, galanyna bolsa otuz günlük syýahat wizasy berilýändigi biziň tarapymyzdan hasap edildi. Şeýlelikde, Türkmenistandan Türkiýä gaýtmak üçin soňky bäş aýda togsan müň kişi wiza tabşyryp, şolardan diňeje sekiz bütin ondan üç göterimine wiza almak başardandygy orta çykýar. On bäş günlük ýa-da otuz günlük syýahat wizalaryny alan watandaşlarymyz Türkiýe Cumhuriyetine gelenlerinde içerki kanunlaryna girizilen täze düzgünler sebäpli iň köp otuz güne çenli galyp bilýärler. Otuz günden soň kişi gaçgak ýagdaýa düşýär. Ondan soň tutulan halatlarynda deport edilmegi üçin gurlan yzyna ugratma merkezlerinde uzak wagtlap saklaýarlar. Maý aýynda Türkiýede geçiriljek saýlawlardan soň daşary ýurtdan gelenler üçin köp zat üýtgejek. Ýa bu saýlawy kimiň gazanyp gazanmadygy bilenem baglanyşykly däl. Merdan Muhammedowyň aýtmagyna garalanda Türkiýede boljak prezident saýlawyndan soň daşary ýurtlular bilen baglanyşykda köp zatlar üýtgejek. Kim gazansada hatda häzirki hökümet galsada daşary ýurtlary çykarmaly boljaklar. Bu şeýle görünýär bunuň iki sebäbi bar. Ikinjisi birinjisiniňem sebäbi diýip hasap edibermeli. Birinjisi Türkiýede, ýaňky resmi bolmaýan çeşmelere seredilende on üç million daşary ýurtdan gelen göçmen ýa-da sygynmajy mülteji diýip demeleri bar. Şo kategoriýada adamlar bar. Bu çenden aşa. Indi muny bir kontrola almak gerekli. Bunu hemme-de düşünýär. Türkiýedäki syýasy akyl bunu düşünýär indi. Ýa beýleki tarapdanam ýer titreme boldy. Türkiýäniň gündogar tarapynda köp adam ýaşaýjysy Türkiýäniň öýsüz galdy. Olaram günbatara dogry göçýärler. Soň ýene bir gaýgyrmaly bir zatlaryň biri Türkiýe Stambulda boljak ýer titremä taýýarlyk görýärler. O taýda-da ýer titremede köp sanda jaýyň ýykyljakdygy häzirden öň görülýär. Şonuň üçin häzirden ýer titremäniň taýýarlygyny görýärler. Munuň netijesinde-de köp jaýlar ýykylyp täzeden gurulmaly. O jaýlar ýykylan wagtda Ýaňky şol ýykylan jaýlaryň ýaşaýjylary başga bir ýere göçmeli. Onuň üçin hem ýer açylmaly. Ýer açylmagy üçin hem daşary ýurtdan gelen ýabanjy diýip aýdylýan ýaňky daşary ýurtlaryň öz ýurtlaryna iberilmegi gerekli. Sebäbi bularyň köpüsi barybir gaçgak ýagdaýda. Gaçgak bolmasa-da şertleri kynlaşdyrarlar we kynlaşdyrdylaram hakykatda şu wagt seretseňiz. Şonuň ýaly zatlar öňümizde garaşyp dur. Munuň hem iň esasy urgyny aljak millet Türkmenistanyň halky bolup dur. Muna göz öňünde tutmaly. Ýagny düşünmeli bunu iň soňunda. Aýlanyp gowa Türkiýede boljak her dürli kararyň ujy bize-de gelip degip dur.